Наратбаш авылында тарихи вакыйга. Август аенда имамнар җыелышы үткәрелүе. Буа мәдрәсәсендә укулар башланып китте. Фитри иманны саклап калуга зур адым ясалды. Остабикәләр җыелышы. Мөселманнар алган уңыштан гошер чыгара.

19 нчы август Түбән Наратбаш авылының мәчетенә 30 ел тулу уңаеннан тантана булып узды. Тантанада төбәк казые Инсаф хәзрәт Җәләлетдинов, буа имам-мөхтәсибе Илмир хәзрәт Хасанов, мәчет имамы Рөстәм хәзрәт Баһаветдинов, авыл халкы, килгән кунаклар катнашты. Рөстәм хәзрәт кыскача авыл мәчетенең тарихын сөйләп үтте. Иртәгә Утыз ел булыр иде, ну, күпчелек кешеләрнең теләге белән инде, без аны бүген үткәрәбез. Егерме нче августта, димәк, без дә бу процесста катнаштык. Манара күтәрү процессында бик күңелле булды инде ул. Мәктәпкә барып, аннан соң ашау оештырдык. Инсаф хәзрәт Буа районы халкы тырыш, дини икәнен ассызыклап үтте. Алла Тәгаләнең сәламе булсын. Һәм дә инде шулай ук мөфтиебез Камил хәзрәтнең дә

Тырнак астыннан кер эзләмәгез, дус булыгыз, бердәм булыгыз. Барыгызга да рәхмәт. Алла Тәгалә бәйрәмнәрегезне мөбарәк булсын, дәвамлы булсын. 30 еллыгында гына түгел, 40, 50, 100 еллыгында да шулай очрашырга Алла Тәгалә насыйп булса. Илмир хәзрәт Наратбаш халкын тәр Тәбрикләп, бердәм булырга чакырды. Ә менә шушы көндә инде барысы да монда килеп, җыелып, үзенең өлеш кертүчеләр дә, инде дога белән дә, мал белән дә, менә шунда инде теге кайгырып ятучылар да барысы да монда килгән, әлхәмдүлилләһ, менә берсенә дә бу зур бәйрәм. Рөстәм хәзрәт Баһаутдиновка һәм остабикә Гөлгенә абыстай Сәлаховага Мөхтәсибәт исеменнән рәхмәт хатлары тапшырды. Бер абыскай да булырга тиеш, менә аның, Рөстәм хәзрәтнең хәләл җефете инде, безнең Дефтли апа ул бит Ураз мәчетендә, анда инде бөтен образованиесе Илдус хәзрәт белән, ә монда инде безнең ин актив булган гел генә абыскай, ул инде әле монда оешып кына килгән вакытта ул терле авылларда да җөри иде. Теңкәш авыллары анда, Ачык авыллары анда оештырып, нитеп, балаларга дәресләр биреп, иншалла, менә сезгә дә, Гөлгенә абыстай, сезгә дә рәхмәт хатын тапшырабыз, иншалла. Алар инде актив, аларсыз булмый.

31 август мәдрәсәдә район имамнары җыелышы булып узды. Җыелышны Буа районы имам мөхтәсибе Илмир хәзрәт Хасанов ачып җибәрде. Ул авыл имамнарына эшләрендә уңышлар теләде. Илмир хәзрәт имамнарга мөһим булган сорауларны җиткерде. Мәчетләрне теркәү, мәчет каршында укулар оештыру, кичке дини вәгазьләр үткәрү, авылларда гошер садакасын җыюга басым ясады.

Дүртенче сентябрь мәдрәсәдә көндезге бүлек шәкертләре өчен уку елы башланды. Җәй айларында мәдрәсәбезнең беренче катына капиталь ремонт булу сәбәпле, яңа уку елы шәкертләребезне тагын да уңай шартлары белән куандырды. Буа мәдрәсәсен хөрмәт итеп килүче кунаклар арасында Чүпрәле имам-мөхтәсибе Данир хәзрәт Шарафутдинов, Казан шәһәре Яңа Тура имамнары Илгизәр һәм Фәнис хәзрәтләр катнашты. Мәдрәсә мөдире Илмир хәзрәт шәкертләргә укуларында зур уңышлар теләде. Быел беренче курсның көндезге бүлегенә 38 шәкерт кабул ителде. Әлхәмдүлилләһ!
Әбу Һурайрата Әнил Мухтари салла галәйһи Ллаһу фил әгъсари.
Нәниләр өчен милли дини илһам үзәге ачылды. 4 сентябрь Аллаһның рәхмәте белән, иганәчеләрнең зур ярдәме белән Буа шәһәребездә мәктәпкәчә яшьтәге балалар өчен милли дини илһам үзәге ачылды. Бу бик зур шатлык. Мәдрәсәбез ишегалдында урнашкан бу яңа бинада сабыйларга Аллаһны таныту, пигамбәрләр тормышы белән таныштыру, әдәп-әхлакка өйрәтү, туган телебездә аралашу, илебезгә хөрмәт, тирә-якка мәхәббәт күзе белән карауны тәрбияләү, мәктәпкә әзерлек алып баралачак, иншалла. Дини үзәккә сабыйларны көтеп калабыз.

Илмир хәзрәт мәчет каршындагы курсларда дини нәзарәт стандартларына туры килгән бердәм программа буенча эшләргә тәкъдим итте. Рөстәм хәзрәт үзенең чыгышында мөгаллимәләргә актив булырга, мәчеткә гыйлем эзләп килүчеләргә аны югары дәрәҗәдә бирергә диде. Аннан остабикәләр дәресләре вакытында булган кичерешләре белән уртаклаштылар.

Өч мең тонна ярым гошер садакасы тапшырды. Моны Татар Бизнесы авылы халкы, мәчет имам-хатыйбы Ярулла хәзрәт Салихов белән берлектә башкарып чыкты. Берничә көн эчендә ике тоннадан артык бәрәңге, бер цетнердан артык кишер һәм бер цетнер ач чөгендере, 150 кило кабак, егерме кило бал җыелган һәм оператив рәвештә Буага китерелде. Бүгенге көндә мәдрәсә шәкертләренә ун тонна гошер садакасы җыелды. Кайбыч һәм Апас районнарыннан, Мордовиядән дә гошер китерделәр. Аллаһы Тәгалә гошер садакаларын чыгараучыларның үзләренә һәм балаларына тәүфыйк-һидият, тәннәренә саулык-сәламәтлек, малларына бәрәкәт насыйп әйләсен! Амин. Әбу Хурайрата анил Мухтари, салла алейхи Аллаху фил а'сари. 23 сентябрь Исәк авылы мәчетенең 25 еллык юбилеен бәйрәм иттеләр. Кайткан кунаклар арасында авыл өчен янып киеп йөргән Буа якташлыгы президенты Ирек Мөнир улы, Әлки авылыннан чыккан Раил Зиятдин улы, Буа җитәкчесенең урынбасары Илдар Фәрит улы, Ярдәм милли фонды президенты Илһам әфәнде, район мөхтәсибе Илмир хәзрәт Хәсанов, авыл имамы Харис хәзрәт Сабиров һәм авыл имамнары катнашты. Беренче булып сүзне Ирек Мөнир улы алды. Ул авыл халкына тәбрик сүзләрен ирештерде, мәчетнең тарихы белән таныштырды, мәчет төзү вакытындагы кичерешләре белән уртаклашты. Безнең мәчетебезнең 25 еллык туган көн дип әйтик инде. Төзелешенә 25 ел булды быел. Һәм, чыннан да, бу зур вакыйга авыл өчен. Безнең авыл инде ислам дине кергәннән бирле татар халкына мәчетле булган. Чөнки дә Айрат Шарипов та, әгәр дә ул үзенең акчасын биреп тормаса, даими рәвештә, Ул вакытта бит наличный акча да кирәк. Зарплатага нигә? Ул биреп барды, шулай күрә. Ул безнең мәчетнең төзелеше елларга сузылмады. Аем рәхмәтен әйтәсен Киләфәт Хәрәхман абыйга. Ул бөтен җанын тәнен биреп, эшләп йөрде һәм менә шулай бүгенге халәттә мәчет Барлыкка килде. Рәшидкә рәхмәтемне әйтеп, яңадан белдерәм. Менә монда утыра партия Резидә Рифкатова кызы. Резидә ул вакытта миндә шигъри Казанда ЗАГСта түгелме мәчет диеп бөтен материалны учетка алып, бөтен эшләрне эшләп барып, Рәхмәт, ах итеп торды мәчет төзелешенә. Илмир хәзрәт үзенең чыгышында вәгазь-нәсыйхәтләрен җиткерде. Ислам диненә зур өлеш керткән Ирек Мөнир улын һәм мәчеткә ярдәм итеп торган шәхесләрне хәлифәләр белән чагыштырып үтте. Ирек Мөнир улына мөфти Камил хәзрәт Сәмигуллин исеменнән, Исәк авылы мәчетенә ярдәм итүчеләргә Мөхтәсибәт исеменнән Рәхмәт хатларын тапшырды. Барча мактаулар Аллаһ Субханаһу ва Тәгаләгә булса иде, Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи ва сәлләмгә салават шәрифләребез булса иде. Хөрмәтле Исәк авыл мәхәлләсе кунаклар, хәзрәтләр, абыстайлар, апалар! Аллаһ Тәгалә разый булсын, дөрестән дә инде менә әйтелде, бик матур, күркәм бер бәйрәм. Һәм менә Ирек Мөнирович аңлатты, ул вакытта ничек Кешеләр белән аралашып, кешеләр белән сөйләшеп, ничек аларны җәлеп итте, шушы мәчетне ясыйк әле дип, ул вакытта, әлбәттә, инде кеше әле туксанынчы еллар, ни, хатлар да яза бит инде, мондый, тиндый даниләр, туксанынчы еллар, әле мәчетләр барлыкка килә генә башлады, дин әле күтәрелә генә башлады. Һәм шул вакытта үзенен малын мәчет Алла ризалыгы өчен бир. Әле кеше бик аңлап та бетермәгән моны. Хәзерге вакытта кеше аңлый, әлбәттә, чөнки инде 30 ел буе динне аңлатабыз, нитәбез, мәчетләр, вәгазьләр, барысы да имамнар эшли. Ул вакытта бәлки аңлап та бетермәгәндер тулысынча 100 процент, әмма барыбер үзенен өлешен куйды. Шакир инде Әлхәмдүлилләһ менә шушы мәчеткә, шушы бинага өлешне керткән өчен Аллаһ Субахана Тәгалә үзләренен, кем исән, Аллаһ Тәгалә үзләренә саваплар, садакатул җария дигән нәрсә бар, беләбез. Садакатул җария, агып тора торган садака. Ул менә бер өлешне шунда куйды, шушы өлештән анарга һәрвакыт дөньяда да, ахирәттә дә анарга савап агып тора. Тукталмый ул. Әлхәмдүлилләһ, шуңа күрә инде киләчәктә дә шулай матур иттереп бергә, Аллаһ Субханаһу вә тәгалә безгә эшләргә насыйп итсен, иншаллаһ. Минем кечкенә генә бер рәхмәт хатларым бар, безнең инде мөфти килә алмады, Рөстәм хәзрәт Вәлиуллин килергә тиеш тоже, аның дәүләт эшләре белән кадер җибәрделәр, шуңа күрә инде бер мөфти исеменнән хатны инде безгә борчтылар инде. Татарстан Республикасы мөселманнарның Диния нәзарәте үзәкләшкән дини оешмасы рәхмәт хаты белән Буа якташлыгы президенты Ирек Мөнир улы Закиров бүләкләнә. Алла разый булсын. Аннан соң безнең халык кичәдә Ирек абының бер-ике көннән соң туган көне дә була. Менә шундый гына бер үзебездә мөхтәсибәттә бүләк буа балы, монда менә умарталар, марталар бөтен буана әйләнеп китеп, монда мазлар да бар, сабыннар да бар, монда пиргалар да бар, барысы да монда сезгә иншалла матур итеп тәмләп чәй эчәргә буласыз сезгә иншалла. Рәхмәт.
Авыл хуҗалыгында эшләп, хәзерге вакытта шул оешманың ветераннар советы оешмасының җитәкчесе булып торучы Марс Шәрип улы Алиев та рәхмәт сүзләрен әйтте. Харис хәзрәткә агросәнәгатьтә эшләгәне өчен авыл хуҗалыгы министры Марат Азат улы исеменнән рәхмәт хаты тапшырды.

Буалылар Казан каласы форумында катнашты. Казанда Россия мөселман мәгарифендә традицияләр һәм инновацияләр халыкара симпозиумы үз эшен дәвам итте. Форумны Татарстан Республикасы баш казые Җәлил хәзрәт Фазлыев алып барды. Дин һәм мөфтият вәкилләре үзләренең чыгышларын ясадылар. Буа мөхтәсибәтеннән дүрт мөгаллимә һәм мөхтәсиб Илмир хәзрәт катнашты. Форумның пленар өлеше ахырында Татарстанның иң яхшы мөселман укытучыларына күкрәк билгеләре, Рәхмәт хатлары тапшырылды. Да, хәвеф-хәтәрләрдән, бәла-казардан имин кылсаң иде, сәфәрдәгеләргә хәерле сәфәрләр насыйп кылсаң иде, авыруларга хәерле шифалар насыйп кылсаң иде. Йә, Раббым, шул укытуларыбызның да хәерле дәвамлыкларын,

Барыгызны да, хөрмәтле дин кардәшләрем, Мәүлет ае белән котлыйм. Аллаһы Тәгаләнең кушканын үтәп, пигамбәребезнен сөннәтен күтәреп, шатланып, сөенеп, гыйбадәттә булып яшик, Аллаһы Тәгаләнең саклавында, яклавында булыйк. Әссәләмәгаләйкүм вә рәхмәтуллаһи вә бәрәкәтүһ, хөрмәтле видео тапшыру караучылар!